ona nĩ ndĩ mũikari wa itũũra rĩrĩ akwa nĩ haha rũgongo na nĩ ngũcokeria ngai ngatho tondũ no gũkorwo ona angĩkorwo niĩ ndikarĩte itũũra rĩrĩ mũno ũyũ nĩ mwaka wakwa wa kana marĩa ndathamire kũrĩa gwitũ mathioya na ngĩũka gũikaraga itũũra rĩrĩ nĩkwenda gũcokeria ngai ngatho nĩ tondũ wa mũtũrĩre wa mũrata witũ Mũthuri ũyũ nĩ ndamumenyire na ndamumenyeire rĩrĩa ndokire itũra rĩrĩ nĩ nderagwo gũkũ nĩkuo kwa ndiki na mũthenya ũmwe nĩ ndahapenire kũingĩra gwake na kuma rĩrĩa ndaingĩrire kũu gwake ngĩtuĩka ta mwanake ũmwe wa mũciĩ ũcio nĩ tũtirithanĩtie maũndũ-inĩ maingĩ nĩ tũteithanĩtie o ũrĩa mũndũ ateithagio nĩ- nĩ ithe tondũ nĩ atuĩkire baba witũ na mũthenya wa ũmũthĩ apart from gũkorwo arĩ wa itũũra rĩrĩ ndoka kumagaria mũrata wakwa ũndũ wa mbere nĩ ngwenda kũmũcokeria ngatho mũno nĩ tondũ wa ũguo maumĩra na wendo rora mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre ngai akũrathime nĩ mweka wega mũno nĩ gũka kumagaria mũrata witũ na wendo mũnene ũũ ũndũ wa kerĩ matukũ marĩa ndiki arakoretwo ena thĩna wa mwĩrĩ ndanakaĩra nginya andũ marĩ online ona kũngĩkorwo atĩ

na tũrarĩ nake gũkũ hwaĩ twĩ na mũheshimiwa wa itũra rĩrĩ MP witũ DG Kagombe tũrarĩ nake gũkũ kwa ndiki hwaĩ tũrarĩ na seneta wa itũra rĩrĩ rĩa Kiambu ũgwĩtwo karangu ah, sorry karungo seneta wa itũra rĩrĩ tũrarĩ nake o kũrĩa hwaĩ na tũrarĩ na ũngĩ na nĩwe women rep former women rep wa kũrĩa gwitũ na ararĩ o mũrata wa ndiki mũno etagwo mwecimua sabina wanjirũ wa chege o nake tũrarĩ nake mũthenya wa hwaĩ gũkũ mũciĩ na niĩ tondũ niĩ nĩ nyendaga kũheana credit harĩa ndaigua na ndona mũndũ nĩ anyi o na angĩkorwo mwecimua wa itũra rĩrĩ nĩ agũka kuga ũguo niĩ moko makwa hwaĩ hwaĩ waira nĩ maranyitire mbeca cia mwecimua our president William Samoei Ruto iria ararehire thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩno ciringi nuthu milioni na tũranyita mbeca na nyendaga kwanĩrĩra o haha nĩgetha mbara ndĩkanagĩe rũciũ gũtuĩkage anga ĩ president ndanyitagĩrĩra aini niĩ hwaĩ nĩ ndĩronire mũc- macakaya make na ndĩrona mũcumarĩ wake na ndĩrona ciringi ngiri magana matatũ cia rigiji andũ acio nĩ maratũheire ngiri magana manana no gũkorwo ndikũbatiĩ kwanĩrĩra haha no tondũ ona iria president fourth president uhuru mũigai wa kenyatta ararutĩte tondũ no ndĩracionete online na ndarora kamera ici ciothe ici ciothe ci online ndona njugĩre oro haha nĩgetha rũciũ Sofinga na Eva Maina tũtikanerwo atĩ our president ndananyitĩrĩra kĩ family ya Ndiki na ithuĩ ndaramanyitĩrĩire mahũrĩre irũhĩ wega tũtikĩrĩkĩtie hau ona ũmũthĩ nĩguo mũthenya wa magegania mũno wa gũka gũtigĩrĩra atĩ nĩ twai- nĩ twaugĩra ũhoro mũrata witũ na nĩ ngwenda kũmwĩra hena mũthuri ũrutĩte wĩra mũnene mũno na ndinarũgama haha kũmũtetera na rĩmwe maũndũ nĩ maragio kũrĩa online no haha nĩho ngũrĩkĩria ũkaha eva maina ũndũire wakwa nditetagĩra mũndũ tondũ ona niĩ ndiendaga mũndũ wa kũndetera

mwaigua ũrĩa atwĩrire ndamwĩra atĩrĩrĩ kahaku mathiko-inĩ makwa mũndũ ndakanarũgame kwĩhara- kwĩraha angĩkorwo ndarĩithĩria ndĩkĩ ndĩ muoyo no akĩnjĩra atĩrĩrĩ na twarĩ na eva mũthenya ũrĩa niĩ ngakua inyuĩ mwĩ na eva na mwanake wĩ haha mũkũrinũ wĩtagwo kamoshe ũka haha kamoshe ũyũ ũyũ nĩwe ũrokagĩria ũtukũ Ona na ima ingĩ maingĩ nĩ ndaraga nja ngakorwo ndinahota gũkira. Na mũthee nĩ anyitĩkire. Ũyũ nĩwe ũrokagĩrio ũtukũ ake nĩ haha rũgongo. Ũyũ nĩwe ũrarĩ ndereba ũrĩa ũtũrĩte atwarĩte mũthee thibitarĩ. Hĩndĩ ĩrĩa mũthee na mbeca cia maguta na rĩrĩa atarĩ. Hũrĩrai mũthuri ũyũ rũhĩ rwega. No nĩ kwenda gũcokeria mũndũ ũgwĩtwo Eva Maina ngatho mũno. Na Ben mũrekage he ciugo ciarĩ ciarĩtio nĩ mũndũ akauga atĩ mũini arĩaga mũini maya ngai ndirĩ ndakora mũini akĩrĩa mũini ũrĩa ũngĩ mũini nĩ gũsapoti asapotaga kĩ mũini ũrĩa ũngĩ mũthuri ũyũ nĩwe warutire ndiki mũciĩ agĩtwĩta ithuothe tũgĩthiĩ tũkĩrũrũngana harĩa icon na tũgĩka igongona rĩrĩa rĩratũmire mũthuri ũyũ nginya kũhurũka gwake ndanahurũka nĩ kwaga mbeca ndanahurũka nĩ kwaga ndawa oyai moko na igũrũ muge eba arathimwo rĩmwe nĩ tũiguaga maũndũ maingĩ tondũ andũ arĩa mekaga wega togĩ mũndũ angĩnyona na cati njerũ na no korwo nĩ nduka ĩkũhete cati ĩyo thiĩ ngacoke thiĩ ndĩmĩgathĩrĩrie eciragia nĩ mbeca iria ndĩracangithĩtie hwaĩ ndĩrarĩire no nĩ kwenda kuga ona kũngĩkorwo nĩ kũrĩ andũ oru mekaga ũru nĩ kũrĩ andũ ega mekaga wega na ithuĩ tũtirĩ na wĩra na andũ arĩa oru mekaga ũru twĩ na bata na andũ arĩa ega mekaga kĩ wega hũrĩrai eba rũhĩ rwega muga eba ngai witũ kũrathime na wĩra ũrĩa wĩnaguo mũnene wa gũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra aini nginya mũno mũno arĩa akũrũ manyitĩrĩre biũ ndũkamake ũngĩaga gũikĩrio mahiga menya gũtirĩ kũndũ ũrathiĩ mũhũrĩrai rũhĩ rwega wa mũico tu hena mũndũ wa bata mũno wĩtagwo kerũ wa ũjeni rĩmwe nĩ tũranagwo nake egũkerũ hũrĩrai kerũ rũhũ rwega rĩmwe nĩ tũranagwo nake hĩndĩ ĩrĩa airĩtu aitũ akũrinũ mathiĩte gwake kũina nake DJ akamekĩrĩra rwĩmbo ma no nĩ kwenda gũcokeria kerũ ngatho mũno tondũ hĩndĩ ĩrĩa yothe twagĩa na maũndũ

a mũndũ kana andũ mendaga kĩndũ kĩao ĩra mũndũ ũcio ũngĩ andũ mendaga kĩndũ kĩao ũngĩona mũthuri ta ũyũ na ndarĩ atũrekia hĩndĩ ona ĩmwe in fact hĩndĩ ĩrĩa aiguire gĩkuũ kĩa ndiki nĩ arutire wĩra mũnene mũno wa gũtigĩrĩra atĩ nginya ũtongoria wa bũrũri nĩ wamenya nawe mwene agatigĩrĩra nĩ ahakikisha atĩ gũtirĩ hĩndĩ ona ĩmwe mathiko maya matagũkorwo me mathiko mathaka nĩ tondũ wa gũprovide kĩrĩa gĩothe kĩrabatarania ageta aini nĩgetha mabange mweshimua moses kuria waziri ngai witũ arokũrathima mũno ũrĩrai waziri rũhĩ rwega gwĩtia mũcokio wa ngatho no rĩu harĩa ndĩrarĩkĩria ti hega nĩ hamwe tu tondũ nĩ ndona chairman wa thibitarĩ witũ wa gatũndũ ũyũ wĩ haha mweshimua njĩgĩ my friend na ũyũ nĩ watuĩkire wa itũũra rĩakwa na niĩ ndikoragwo na interest na ũteti oro na hanini niĩ nginya gĩtĩ kĩa mũnanda ndikarũgama nginya kmca ndigeka atĩa bara no nĩngwenda gũkwĩra ma mũrata wakwa

akaga kũrorwo mũthenya wa kana nĩrĩo tũrerwo twethe mbeca tũmũtware kũndũ kwĩna ICU na gũkũ thibitarĩ ĩno ĩ- ICU nĩ gũkuonia message ĩrĩa ndandĩkĩirwo na ndikahota kũmĩtharia ĩgiĩ mũthuri ũyũ e thibitarĩ kũrĩa gũgĩe agĩetherwo kũndũ egũtwarwo kũrĩa kwĩna ICU where let's get there ona tũngĩtuĩka atĩ nĩ twahumbwo kanua na ihaki kũrĩ mwanaici wa kawaida ũrĩa ũtoĩ thibitarĩ ĩngĩ o ĩyo ĩno ya gatũndũ aingĩ nĩ megũkua tũngĩaga kwaria ma kana andũ a gatũndũ nĩ ciaca ndĩ nayo niĩ ona nda- mũngĩkaigua nĩ ndamũhoya kura mũtikanahe no nĩ kwenda kuga na njugeti hena mbara gatagatĩ ka national government na county government thibitarĩ wathiĩ gũteithio gũgatuĩka nĩ wa county mwena ũyũ ũngĩ ũgatuĩka nĩ wa kĩ nĩ wa national government no ngwenda kuga ũndũ ũmwe kana nĩ wa national kana nĩ wa county tũtirĩ na bata na kũmenya thibitarĩ nĩ waũ ithuĩ twĩ na bata na kũmenya twaingĩra thibitarĩ nĩ tũrathondekwo twaingĩra thibitarĩ nĩ tũrona ndawa ndagũthaitha tondũ nĩwe chairman na thũmbĩ o nene ndĩtũraga mũtwe ũmwe ihinda-inĩ rĩrĩ ngai akũhete o chairmanship ndagũthaitha my friend ruta wĩra nĩ ndaiguire ruo rũnene mũno tũgĩetha ambulance tũgĩetha ambulance one hour mũthuri ũyũ arĩ o oxygen-inĩ nĩgetha atwarwo thibitarĩ wa kenyatta na thibitarĩ yonye nĩ ĩrĩ ambulance ũndũ wa kerĩ tũkerwo thibitarĩ ndĩrĩ na ACU na ndĩracoka kũigua kũrĩa igũrũ kwĩna itanda ikũmi na igĩrĩ cia ACU nĩ cia mũndũ na mũka magagĩkomere koguo kwenda ũtuge mũrata wakwa it is getting worse it is getting messy na no tondũ thamaki ũciaragwo tondũ thamaki ũciaragwo ngoro ciyũire ruo mũreke ruo rũrũ rwa ndiki rũkorwo nĩruo rwa mũico gũtikanagĩe na mũndũ ũngĩ ũgathĩnĩkĩra harĩa nĩ tondũ wa negligence nĩ tondũ wa negligence Mũhuhi- mũhuhi wa coro angĩkaona ũru age kũũhuha ũru ũcio nĩ ũkamũcokerera ona ni ngũtũra njaragia ma ona ni harĩa mũkona ndahĩtia mũka- mũtikanahe- mũtikanahenie mũkanjĩra hana ndũneka kĩ no thibitarĩ witũ wa gatũndũ mwĩcirie iwega haya ugai karango arathimwo nĩ ũndũ wa gũteta ĩndĩ ndakiuga wega na ĩndĩ ndagĩcira wega rĩu karango nĩ mũikari wa gũkũ na nĩaiga kaũndũ kau renda kũhe ben ndagĩka ĩmwe tu yauge kaũndũ kau na ihenya chairman agĩikara thĩ andirikania akarangu ũcoka o haha ona akorwo nĩ wahana ta wahiũkĩrwo chairman andirikania Kwandiki ũini ndũgũthira, na ũini Kwandiki ũgũkorwo ũnyitĩrĩirwo nĩ mwanake wĩtagwo Kanyua. Na Kanyua nĩ arendwo oke haha nĩgetha Karangũ muone na atongoria mamuone nĩgetha kuma hau we Karangũ nĩwe wa itũra rĩrĩ. tũgũtigĩra kanyua nĩgetha ũmenye ũrĩa mũkũnyita na na efamaina mũkore cs moses kuria mũkore ato- atongoria arĩa twĩ nao haha mũko-